A ni wula ti bɔhim Dagbani yilinima ka n kuli lahi yina ni n ti tuhi Dagbani gbubi n liba ŋɔ bɛ taarihi di zuɣu ti yɛba sabbu ni a dahi ma ni nam lan dahi ma ni ŋɔ maa bilikɔɣunɔ gbini ku yaɣisi baŋbu jɛrigu n-ka yɛm maani dɔɣu n-ka yɛm mali yɛm din ŋmari dɔɣim salo n-sɔŋ buni ka suli kana bɔni bɔni je Yaakuba Dapala kuri ka di je ku ŋmani baŋa ni a ni dan je luɣ ni daa kani ŋuni n-daa diri savuligu.

ka na bihi maa ka bi daa laɣim laa saha ka n dan zu yiri ni o ti zo bihi maa ka bi daa ni bi je tariga ka daa che ka bi zaŋ yɛni maa gbaai sabigi ni a dahi ma n nam lan dahi ma ni ka bi yi naya kuli na savuligu n ti paai saŋ to ni ka silimiinsi la daa liri ba ka ti boli li saŋ dali la ni ka zu yiri maa ka o daa kpalim. Di zuɣu sabu naa dahima nam lan dahima ŋɔ n-daa kan zuyu yiri ŋun daa deei savuligu yaa mi o daa bi paana sanidali maa ka o daa kpalim. Zuyu yiri zuyu daa nyɛla Banvulan Mahammaŋ ka o kali. Anduna Galigbaŋ chihiya ti niŋ ya ka o kali ti ba n-daa su ya ŋɔ o bi lan su li Gomda deebu bini. Ni ti nyu dam yina turi niriba yaa bahimaŋ n-naaya ti mi di di saɣi karigu n-yaa yina turi niriba bahimaŋ n-naaya anasaara zaamani man yaɣilali n-naaya di tumla yɛla binkpara. Komishina n daa boli o boligu ka mahim maŋ na nɔri ŋmaŋ ŋmani ni bi ti wum zuu yiri maa ni kani ka bi zo n gbaai ti yaba savigi ni abu kali kantamparim katiŋ paɣabiya sakuli Dagbaŋ mini kambɔŋ tiŋ waapaŋ tia wula teeri Yaakubu Abiy yɛla Dagbaŋ mini Nannuŋ waapaŋ tia wula teeri Yaakubu Abiy yɛla saakuli ko kum ni yino vɔɣu ka o daa zaŋ na ti deei saviligi maa. Tantampaɣ ni daa kani, o mi zuuri aniya ni a ni tɔri Naa Yisaa fɔŋ paɣ bia chichi. Dagbam biɛhigu ni a tooi baŋ Yisaa ni o bi yɛli baŋ chichi. Kantampaɣ ni daa kani ka bɛ zaŋ gbaai sabiligu ni a piɛɣu sala madapala booni zinyaarigu. Zinyaarigu karim baandi ni a ni tooi yaari maa ni a gari yaai kuligu ni nya kurugu ŋɔ chɛ kpariba ni wɔndi kpariba, kparima lan kɔŋ mi. Bɛ yɛri ma jɔɣijɔɣi ku karima tiŋ ni, n gbɛli ma yuŋ saɣim gbɛligu nachimba n-gbaai kpakuli ka lari ni bɛ gbaai nimdi wayo. Asiyi paɣaba ni kɔŋ binyaaŋa piɛɣu vaarigu ni o ŋmanila guli nyaaŋa tɔha ŋɔ gbaai bia wa n-gbaai paɣa paɣaba anahi n-daa dɔɣi piɛɣu hali wa yo ti na bi baŋ paɣ so ŋun dɔɣi o maa piɛɣu maa o daa bi kpalim sabila o gbandi zuɣu silimiiŋa di gaŋgam la n-daa nyɛ o o daa gbaagi o mi ka o ti di tɔŋ di zuɣu bɛ ni daa gbaai piɛɣu ka zaŋ sabiligu maa ti sabiligu ni a bu ka di jia saɣinari ka o daa zaŋ na n-ti deei sabiligu maa Paɣa sanda pala booni sankara biŋmaara, laabakɔnim diɛm miya, kpinonim diɛm miya, lilihi gba diɛm miya, guŋguŋ kpulli n zaɣisi ni o ku deei talahi. Jɛŋkuno diri saha n ka di biɛri baa ka o bɔhira ni a mi baa nɛ bee baa kuliga so n daa bi lan baŋ li. Kpagɔrijɛrigu n daa nyɛ ŋmari gɔŋ tam muri jiŋ yɛla ka ti yuuni bombɔŋ ni ŋmibiha bee n bɔla bukali m bombɔŋ bi nya sokam bom o dalirlana. Sabibu ni a bukali jiimi zuuri a nya zaŋgbani ni a mahimaŋ napadaɣimbiya sitira ni yi ku laɣim kɔba tampiɛlli ko n daa gari. Sabuluna a buka ji ni daa kani ni bɛ zɔn gbaagi a kɔnsi zuula Sabuluna a bila gurigurilo duŋ shɛli paɣa bia ʒi kabirigu m-piɛ nyɛma tiri ziŋ ka tiri ziŋ niŋ ma dini bia ŋun ka yɛm chani vula yuui ka kpambu zɔri ka gbubi zuya ni bɛ ti gali Dagbambi ni yi be o ti yi zaya soya ka yi ni Naawuni ni yihi yuŋ maa Gurugurlo nyaanzu n bala maa gurugurlo zuɣu ka bira daa be bira daa ka Dagbaŋ gurugurlo zuɣu daa nyɛla dikona asalifu zuɣu gurugurlo ni daa kani ka yɛli ni bi zaŋ gbaai paɣa ŋun bɛ daw ŋun mi bɛ sabigi ni a bu kali boforo na paɣa lee tɔɣa n da pala ŋmiriga ŋmili asayi katachi nimbiɛɣu kuli ni zooi lariba ni o ku va ba sabila bɛ na hali n ti lahi vari ba ʒiɛhi mi bɛ na Dagbaŋ mi daa kali yɛda ka o daa bi niŋ ba Ŋmanpirigbaŋ mini o balibu bɛ kumdila kuluulu n-naai Bilaabihi noli ŋun daa kana ti deei Bofuro zuura nyina piɣulana Alaasani. Bofuro maa ni daa kani ka ya ni bɛ zo n-gbaagi Andambia Savelugu Naa Yaakuba ŋun biɛŋ kpaŋ Andambia ti kpilli yɛn kpihigi daŋ ni walibi ŋmaan kpihiri miri ka o jɛri suli suli lan kpini ka di kpɛhi yɔɣu suɣulo lan kpini taɣikpɛhi napɔɣu ni jia ŋun biɛŋ kpaŋ ya ni tim naai ka tim be dɔɣite Ŋun daa kana ti deei savulibu ŋun biɛŋ kpaŋ mini zuuraa nyɛla Gaya Naa Mahammaŋ Jɛrigu Ʒi Jɛligu Shee Zukuɣili. Sabu naa ku ŋun biɛŋ kpaŋ ni daa kani ka Gaya ni bi lan zɔŋ gbaagi a ni dambia savuligu naa Mahamuru Zappa lɛɣu. Paramparan jɛnda binchɛra lan da dam ka ban ʒi mini la samli shee o ni yɛn yomi. Tampiliŋ ŋmanzimiya maŋa bi mɔndi saɣim yɛla ka n viya n-lo baŋ na, suhupaɣ bia n-daa nyɛ o.

ŋun doli soli ka ŋun doli maɣasi zaa kuli la Yaakuba yili di zuɣu o daa kanila gbandi maa zuɣu ka bi siɣi o saviligi ni na yili di zuɣu o gballi do saviligi ni na yili ka gbaŋlana alaasani bee saviligi naa alaasani o ni kani ka bi zaŋ gbaai ti yaba saviligi naa a bi lahi danyoli yɛligu jɛrigi dari kpɛm Ka yɛn dan doli dari wa jilima. Laasawuna Abla ban yoli yɛlo Dagbaŋ yoli la yɛlo ka shɛli lan ka Naa Mahamani Kurili bia n-daa nyɛ o. Ŋun daa kana ti deei Savelugu n-daa kani o zuu. O daa dila kpano n-yi kpano maa di vɔɣu. Ŋuni ka ti lan booni Kparigi Naa ŋɔ yɛrila Naantɔn Naa Baaba ŋun pahiri ayi Saluna abla ban yɔ yɛla wɔn kani ka ni bi zɔn gbaai yaha saluna abla yaha saluna abla yaha ŋun bɛn kpaŋ saluna abla ŋun bɛn kpaŋ ŋun bɛn kpaŋ la ni tim naai ka tim bɛ dɔɣite to saluna abla ŋun bɛn kpaŋ maa ŋun gba zaa ni daa kani o zuu lan bɔri saanari ŋɔ maa saana naa Yakubu bila saana naa Yakubu bila o ni daa kani ka bi daa zɔn gbaai sabuligi naa bu kali. Sabili ŋɔ naa bu ka naa Mahamani kurili bia n daa nyɛ o ka o zaara a kana ti deei sabili ŋɔ o bi kpalim sabili gbandi zuɣu n daa yi n pahari ata n ti dii yani ŋun yɛn dani yaai naa bu kala ŋun ʒiya ŋɔ maa ka daa zaŋ sabili ŋɔ maa ti yani gbaŋ lana ŋun daa nyɛ Kapakuya naa Abdulai zuŋɔ ŋun nyɛ naa Bakpɛma Yoonaa Abdulai Andaanzoli kuɣili

ŋun lan bɔbiri savilgu gbandi zuŋɔ maa naan tahi Naa Daalikaafir so tooni. Suɣilo mali nyɔri sulinŋ ka shɛli waraa ʒini la jɛni gbaŋ yuŋ pii ya ni ayɔbu n-kana ti deei savilgu ŋɔ maa. Di zuɣu savilgu nanima bɛ nya shɛm m-bala, m bapirinima ka di yɛn zaŋ sɔŋ na. Di zuɣu kukoli mi naa niŋ waɣilu yino yino yɛligu zuɣu jɛrigu ni niŋ yɛndana. Ti ʒii zaa ba guri naa.